Dano ma ko wok ki cing adwi LRA ko mal melo wi gan gemet kament melo mano kon gen no kon me yot kom me wit wek ben gi cha ko chal we dano ma ken ma ti kin gang wek ke ko ma be ki jo mo ken ne ma pe ko wok ki pe ko pa adwi LRA ni report ni ki dong je mo ken ti wa yu pi yin ma pol e yu melo ka nge mo chin ko wa cha ken no wi ma dir ka wa du chen wa mete kan ni kor ke kore e ne yu melo ka nge mo chin

Gament me lobo Uganda otye ka nongo limden me million dollar miya acel pyera abicel wiye abic me medo rwom pa bar deke me arua wek odok ki rwom me wi lobo. Then in May, African Development Bank agreed to lend the Uganda government 165 million dollars. It's about 140 something euros

labongo bedo ki tele gin wene mono jami mapol makare ki cing adwi oweko yot kom iwic mabego pe tye maber i caa mukene lok kom kwo i kin dano ki dong timo ki cangayo gin woko weko kwo i kin dano bedo tek ka ma gin gidok ki cen i nge lweny ma otero mwaka pyera aryo i kumalo me lobo Uganda ni gin bene gubedo ka nongo pwony kare kare ento adwokine ma tye tye pe tye ka nen pien yot kom iwic i kin gin pe tye maber Kimyero kony wek kinywak kit gitam ka bene kwe chunygi wek kichako we jomo kene mati kin gang mapowo kiching adwi elare elweny ma oyiyo kumalo melobo Uganda eni wanen kong lokman kibot Johnny Sani uchaka John Thank you.

Pien wan odiko eni pe watye ki kit gin mo keken. Ka ineno dul macalo Yorec eni gubino gumako cingwa eni, olo to wangeyo ni wan kingeyo wa. Ento ka waling i kin paci ka ca ngat mo ma piny ngat mo ma ngeyo wa pe. Ci legana tye bot gamente ni guyab wanggi gunen wan bene ma wadiko ni. Richard Watmon ngat acel bene ma owok ki i tim alany meno dok dano me Padee District waco ni gamente omyero opar pi dano ma kimakogi pien obedo nongo ticgi me gwokogi wek pe kimakgi ento gum kare-ni mito ni omyero guroc kwogi. Gamente ka onongo giye i adadane ni eni aye ka ma gamente romo bedo ka keto lim madongo me konyo anywali me Uganda.

nyo abedo ka kuro kare malac nyo gwaka ita abedo ki tam ni gamente romo cung kweda ya rem ma kar ki iye onyo jami mogo ma kar ki iye ento kare onongo konya ti i bor pinye doki ma konya onongo ti wa bot yun rec dong be alego gamente ni ka gimito ni kwo pa nywali Uganda kudug cen onyo kubed maber

Ite yub me em yogo ke miyo chiling milion pier abichel bo lwak ma gitie ite grup nyo edul Igulu City. Onen kong ture me dwoko chen lim dano gam ite yub me em yoga kibola choch pa wan luo TV eni aye David Magere. Nicholas Kidega ma tye Commercial Officer me Igulu City kono otyeko moko pi donyo pa ciling milion miya acel ki pyera abicel i te Saccos aboro ma tye i Igulu City i te yub me Imyoga pi mwaka lim ma okato

Uh, pod group weng pete tim maber en to kine kine mago vitu mag tiyo tich kere machalo siana me business olo kutiko jaene waka in neno ibadegla yidi Wantie gi dul ne restaurant owners. Ginte timo maber. Ken we wang'e ni grup te timo maber ni waneno kir dam te kadar ni chane gi dwoko. Kikira bene welim te ka nyana kere gi cha achiel achiel. Chuwe wa ba ding le mi wati ki restaurant owners that doing well. kaachiel gi veterans. Ka iduogo bani side me Lerupe cha, wati gi market vendors ma they are doing well. Gidong' jo me people living with disability, Lung'oyo.

And therefore, ukwanyo mar twari. Uh, Kero wamiyo kero bende wamiyo gwen mano nok ka furi chaka chaka. Ena ka de gamo tena re adek. Gwen me gamo bende mete. En imiyo ga ini gamo cha moy ken. Iwil moy ken me imiyo. Chi. kaya kwa tie jo mutamo kwa le lon ole ma chie ole ti peo ni pien pole to do chen ma wa do me no dwa ka dwa chie chie en no po be vir pe ka mende ni ngi na mo be dwa dwa ti lo ma chulo lon

Kidiyo ango ma jo man romo dwoko kede lim man? En kono ociko matek ma yat yenge ni meno grup mo keken ma pe bidwoko lim man dong gamente obukeme kwedgi pien kare ma omyero gidwok ki lim dong okato woko. Nicakke ma gimigi cente man i dii mwaka lim mukato onongo dong pote myero gin gucak dwoko lim man. Myero dano guniang ngo ma oweko gamente madit okelo lok me myuke. Nikech yo ang'o ma dhano nokelo kony? Dhano nyaka nobed matwal, en chiano ma gitwal ni ichwal no mibedo kanyo no kedo ka ka por gamet. Omere gin ma owacho ma nok en. En kono olego ni, ka jo man pego ka tye ka maleng mi nene olo togi dwoko lim man gi cako libo gi gi cik. Ento pi man kono gi gen opako gi en opako gi matek pi keto cente man tic tutwal ni dul mapapat ma gitye ka timo tic maber kun gitye ka dwoko cente dok gi nya i wiye. macalo mitte kwede i biacara. Lok ange i kom cat Gewel i Wan Luo TV, David Magere. Lubaco pa dano ma mogo konyo matek i miyo rwec ki dong bene oto lwak me miyo cwak i kom lumony macon ite NRA gamente pa NRA ma tye kom i kare man-ni gimiyo rwate ki President Yoweri Museveni. Lupaco pa Lili Judith Auma gin ki Budi Mwaka Misaci gin owayo ni myero ginen ni kinongo kony mo ki bot gamente pien gitiyo matek Menen ni lwak ochako miyo kony ki bene cwak madit bot lumony me NRA i kare mo kara nge ciko malo me lobo Uganda. Gen wal bene mono President Yoweri Museveni ocat ki cik mo pi gin i kare mo kara nge nyo watin put pe ya ki jobo cike man bot lupaco pa mego wa uma gin ki cware misaci. Wanen eni ki bo lacoc pa wan lwok TV man Christopher Nyeko oloko ki lupaco pa jo macano konyo rwec i cing lumony pa NRA.

An akwanyo kare mon me medde ki lubo kor cikke ma lunyodona oweko bwota i kare ma kwo ki dong olweny kwo gicito ka lweny kadi gucikke kwede Ah, man obedo pi gin ma en otimo macalo Judith Auma i kare ma en tye i atyak i acaki pa mwaka i- a- alip acel mia abongwen ki abongwen dwe acel oo kwede dong Nyaka dong nek ma oneke malit atyek ma gilwongo ni atyek ma seke nindo pi aryo me dwe ma angwen i mwaka elfu acel mia abongwen pi abongwen ma abic ci dong dano a ki atyek ma lukke ki tic matek ma en obedo ka tiyone ma lubbe ki lok pa lupaco Judith Auma ma oywek ki nying ni Daktar Auma obedo i kin mon ma okwongo ma gin aye gujolo National Resistance Army

I program ma chako i acakane ticca i OPM ma gilwongo ni Northern Uganda Rehabilitation Program an atye deputy regional coordinator ka dok i ngeye bene dok anongo gum me mede ki tic macalo head of office pa agricultural library recovery program dok i ngeye dong atyeko ki development initiative for Northern Uganda kodi abedo atic program adek adek kun abedo adoro wiye kare man arwatte ki ladit lobo en ladit lobo bene omoko ni en engeyo Bubana Pelo ang'ea ma ochweny. An Christopher Nyego, Iamoro District. Kawadire West Nile man Kiyarua City Government emlobo Uganda otieko gamo nyonong'o limden mati wel mechente melobo Amerika man dola milion mia achiel piero abichiel gi abich memeto rompo ba adege mati yarua nwako doko loke romo bilobo mano romo tila mal tutwale eloke bot wan luo television ichieng ariyo tini odiko won koma chon Padul ma ogoro MPs maki West Nile man West Nile Parliamentary Caucus ma bende obedo MP palwak ma Yivo East Constituency Geoffrey Feta wen mon gamente otieko dong nongo lim mantie atere me chako tij me meto rompa ba diga ruwa oloke odok e ruwa me wilobo Robert Ariaka Kelly report e yop me loka ng'e ma ochwiny itika nene kombedi kany ki Wan Luo TV.

En omuogo ni i mwaka eoni kene dwe mia angwen African Development Bank olimo Arua ka gumogo ni mongere mokonyo medo romp ba dege man weko loko dok i rwom me wi lobo. So recently, mm, this year around the around April is when the final discussions were done. Then in

shillings which will now be used for upgrading that facility. Ikin je mago tima yetie nyamo loke lotel ma area men weke ti kachel ki John Don Lobo dok bene aduki ne onen. The next stage is for CAA to to to now advertise

is supposed to be subcontracted to local farms that have capacity. That is still advantage. Now, once the facility is here, the opportunity is enormous. Man omiyo kar ki African Development Bank me neno maber kabedo man kibedo nyamo lok ki dul me Civil Aviation Authority man CAA wek kinen wilcilian adi ma ono miti kar ma kiromo dwoko kede cente man weke mok kit me moko lokom lim deni eni. I dwe me abicel i mwaka ma okato ludito me African Development Bank gulimo Arua gurwatte ki lutela ki ben guworo kacel ludito mua ki i dul me Civil Aviation Authority wek ginen kit me tyeko lok ni eni. Man dong i dwe me angwen i mwaka ni eni nyamo lok ma agikki obedo tye dok ADB man African Development Bank oye me miyo bot gamente me lobo Uganda million dollar miya acel pyera abicel wiye abic ma ki bi tiyo kwede me gedo rwom pa bar adek me arwani wek odok i rwom me wi lobo. Apart ki meno bene kibigedo ka ngwec pa dege man runway obedo niya ki kilomitua adek ki nucu gudok kilomitua adek tone abicel ma nongo lacce tye mita miya acel. Now the the runway between 3.5 to 3.6 kilometres long and the runway width is going to be 100

And in that period, as a parliament, we were debating the importance of regional airports because just our neighborhood here, Tanzania, Gen dong tye ni mono yubo badi man obokoyo ni matek medo rwom me wot me biacara te lok ni mono kibidwoko piny i rwom nyo wel cawa man gitye kwede me wot i gudi ka je ituk ki dege welle ne obedo itye ki cawa manok dok tiyo oyotoyot.

Feta adong' tye ki gen ni mono ka ce wek tuki dege obed yo tiki ni aroo ki Kampala ki i meyo rwom pa pa dege man obongo konyo matek a pa dano ki i Arua me cito Kampala, Nairobi, Doha, Qatar, Dubai, Addis Ababa, Cape Town, Johannesburg, Harare ma tye i Zimbabwe ki dong bene Kubu, West Nile, kabedo mukene calo wai Central African Republic, South Sudan ki dong DR Congo i kin mukene. Wan Luo Television e yup me lok ang'e ma ochuny Robert Ariaka Kiarua City. Kik udiere me lowo Uganda ludier mapol mogo atin kigankal me kube me ICT kidong National Guidance gulimo office nyogankal ma Deeper Vision Group mati Kampala mani industrial area ikinti mago bedo titini kaneno kit ma kabedo mantie kore yo bedo Right Honorable Justin Kasule Lumumba Mati Minista ma DP ICT kendo Minista ma DP ICT Honorable Joyce Nawoza kaachiel gi Minista piloko National Guidance mana Honorable Alione Yok Odria gobedo te kalimo gang kal provision group nan kendo makiti kwede jima pol magara moten kwede wot nyokwo tekin gang kal me ICT kidong kabedo man mano gichung kaachiel pichobo miri pagamente melobo Uganda wang'etu obot anyuola Uganda yo madong yot loyo

uh, and media house. So we have uh, many platforms, and the idea was that we shouldn't just depend on a single product. Minister matiriipi ICT Honorable Joyce Nabosa Sebugwawo owacho ni mondo dere ma gitye i kampen man guti matek wek gulok neno ma i kare man tye lokke dong doko muno muno kilwongo ni digito ni guti kwede me tiyo lim ki bene kelo alokaloka kom jami ma gin gitiyo kwede wek koro obed ka nen.

tell the story of digital Uganda, to explain what e-government means. Mapat ki loko jami wek olokke kun nongo kitiyo kit ma loko lok tye kwede i kare man i loko kubbe me ICT-ni, kipako bene Vision Group pi bedo i kin kampani ma giculo mucoro ma dong dongo loyo i lobo Uganda. Yien ni gi tike kero me timo ne dak ben ki lubo cik kun no bene gen gi cobo ngo ma gen gi wayo bot anywali Uganda ni wok ki timo kom tic. Minista madit pi lokom kobbe me ICT ki dong National Guidance man Right Honorable Justin Kasulu Lumumba ben obedo tye wen kadi ben man kare mukene jim pe timme kit ma kiyubo kwede lutela me kampani mege obedo kero me loko neno gi wek gucak bed ki kero me timo jim mapol

En bene omoko ne mon wate kin gin gang kal me ICT ki dong gamente ki dong vision group po buto matwal pi jami ma pe kitye gutye ma kitimo kacel ongon me tic man omyero omed ti ameda. Ki tung cel minista matidi pi lok kom national guidance ma honourable Aliuni Yok Odria opako matek tute pa vision group me teno kor lok kom culu mucoro kibene miyo tic bot anywola gan mapol ata ma gitye ka tic kacel me kelo alokaloka ni wok ki i poko lok angeya ma ocwiny. And uh, I must say, we're all aware of our mission, our vision 2040. Uh, we are to take the GDP of this country. And uh,

e kinde ma pigi tigo mana aki odi pok oloko ng'e ma ti Uganda Vision Group omiyo otel wiye me nene dano ma giti kin gang gon yang lok man maber ni wok ki tic ki leb ma i kin gang me kwango lok. Pi lok ange ma ocwiny i wan luo television aniya Sunday Akumu. Igama pat ki lobo Uganda kabedo ma kiyewo me bedo kabedo me miyo kony mayot kom pi two Ebola ma tye i Bunia ma niko malo me kunyawo me dyera Kongo dong tye ka tyeko woko tic dang tye atera me cako tic ma lubbe ki ripot pa UN i cabit ni eni. Dul me WHO gowe ni mon kabedo man pire tek twel me gwoko dano i nge moko tye pa two Ebola I dwe me abit nio watinde oneko dano alip acel miya abic ki pyera aboro wi abiro ka bene ki moko ni omako dano makato alip adek ki miya abicel ma lubbe ki ripot pa who en i lobo DR Congo kunu wanen eni ki pere tere ducu kombeddi. Dule me WHO ogowa ni mon oparo pa tuo Ebola eni aye dong ne telo madit loyo ma otime i lobo DR Congo ne cake i kin mwaka mapol ata. Poro pa tuo Ebola ma dong oneko dano mapol loyo i DR Congo oneko cok dano alip aryo ki miya adek i kom dano alip adek ki miya abic ma omako gin i kin mwaka alip aryo ki apar aboro ki mwaka alip aryo ki pyera aryo. Ebola matii kar eni opor rinda pawe abich me dwe mia abich dok ci kono kwo aye ebola ma kwidi ma kilwongo ni mono bundibujo virus aye kelo ma bene pe ya tye ki yat mukene ma kimoko ni romo cangone kadi yat mo ma romo bedo agwera en pe ki two ebola eni Me owe nende pyera adek me dwe miya abiro i mwaka eni nyo dong ki moko pi tye pa two man nyo omako dano alip adek miya abicel ki abic ci kom meno oneko dano alip acel miya abic pyera aboro wiye abiro ma lubbe ki lok pa WHO te lokke ni mono rwom me to i kom two man ma ka ce omako dano tye wa i pacent pyera angwen wiye angwen Ebola ma tye two ma kobo polle i gudo kom dano ki dong nywani ki pig kom mo oa ki i kom dano ma tye ki twoni eni tutwalle kelo onyo nyo cwe pa remo ki i kabedo mapol i kine tye iye wang um ki dong yo mapol ma tye i kom dano-ni dong oneko dano makato alip apar abic i Africa i kine me mwaka pyerabic mo kara angec. Kabero madong tuo man bero kaporie tere tere loyo aye ti Ituri province mati kumalo meko nyawo me DR Congo kabero ma otena tena kilowo South Sudan kidong lowo Uganda. Poro patuo ne wangi oporo ka onyaye province mokene angwen nikene tie North Kivu kidong South Kivu dok kabero madong bene ti te loch pa DRM23 magino kony kibot gamente me lobo Rwanda

Tikatime i Secretariat SS Kimokene Tikatime bende sawa Samuel Baker School matie Igulu City. Ismael Jacob Jones keli report lokom tugo. Tuko me piero ariyo wi ang'wen me National Tournament of Health Training Institution me Uganda ma tye ka tim i Gulu College of Health Science otyeko cakke tinni. I nino me acel ki ceng baraja tuko woodball ki badminton ocakke i gang kwan Sir Samuel Baker School ka dong

So far we have not had any incidents of indiscipline either by the community or the athletes. Kitungchel Jane Babalanda matye principal me gang kwan Gulu College of Health Science matye Gulu City owacho ni tuko man okelo kacel lutuko makato alip aryo miya abicel

ma lope ki lok mukati ki bot ludyen ma gitye i nge yub man guwaco ni gitye ki gen ni state minister ma neno lok kom tuko honorable peter ogwang biyabo ne atye i ceng adek cabit man ismail jacob jones pi one lu television i gulu city Kadong me gikone ngech abiro adek matugo me FUBA Division 2 obedo kwede kumal me lobo Uganda. Tim ma kigulu City man gulu Hawks obedo ker me tugo tuko aryo ma gin guloyo woko i cabit ma apar abicel me tugo ni eni. Gin gubedo ker me tugo ki klab mo ma tye ma ni tuko ma timme ceng cabit gutuko ki Falcons Basketball Club.

62 and 58. Matiende to 768. Matiende to uh, 72 64. Uh, Matiende again is Makere Eagles. Obedo Falcons. Lo to kariyo man kerwi position achiel no duogo e achiel. Wabe duogo e achiel. So the next game the next weekend Kampala be. Then I'm a lawyer ariyo wanchi wa maintain number achiel. Kwena ni bot uh, fans club. Uh, kwena bot gi ni

nge two tokos pyeri wario kun ngat ma lubo korgi aye tye ma kin je shooters kama no gen ki tye anyim i non i gulu ox tuki mukene ma watye ka bino gen gi bu make gi meta phenoms basketball club kacel ki emperors basketball club man tuko ducu ma butime ki kampala lok ange i kom tuki wan luo tv david magere Anen wan luo television te oya gi ke yuk me loga nge mo chwin piche ariyo matin loga nge en mabinwe pe in dire ni chawa chel mo deko nyim yuk me rupin tin